Yɛma akwaaba ɛba Express TV GH so kyia wɔ baabi biara wɔ biara no yɛma akwaaba. Ɛnɛ Nyankopɔn asane abɛhwɛ ama yɛanya a big gospel artist bi a saa nipa no ɔne ne gospel artist a wasa ama makoma akɔdi Ghana gospel music akyi. Because ɛduru time bi na baabi a ebinom de ɛrefa no na Ama me me ɛha me paa. Yeah anigye gospel na aha but saa nipa yi na matete ne nwom aa but me nyaa ne album no bi no ɛna mehu sɛ mm sɛ Ghana wɔ adepa yɛwɔ adepa papa wɔ Ghana na wo nso yɛwie interview no aa bɛhu sɛ saa nipa no ebia ɔyɛ wo favourite ebia ɔnyɛ wo favourite after interview no so wobɛhu sɛ yes sɛ eh nipa sei na yɛfrɛ ɔmo celebrities Yɛka sɛ celebrity a nipa sei na yɛfrɛ wɔn saa. Ɔno ɔnyɛ star kɛkɛ, ɔyɛ celebrity. Nti yɛnsɛ mmerɛ na yɛne no bɛdi nkɔmmɔ na ɔno ara no ada ne ho adi akyerɛ mo ama moahu sɛ sɛ deɛ meka no mentwa ntorɔ koraa. akwaba ɛba express ti. yɛ nua yɛ nua. mi de mi nsɛm brɛ no mi ho kura wosowoso because nokura deɛ ɛyɛ wan ɛɛ. Meyɛ obi a m'ani gye gospel ho paa. Me bɔ keyboard kakra, m'ani gye gospel akyi but eh me nfa nsie o. Me nyaa wɔ full album no etie yɛ no, ma tie wɔ album mmienu for now fully. Ma hu sɛ sɛ gospel artist yɛ ka sɛ authentic gospel artist a, me yi nipa bɛyɛ trɛ wɔ Ghana a wonyɛ first ayɛ second album a metieeɛ no asɔke me paa na yɛn sɛ mmerɛ mɛma wada ho adi akyerɛ ahwɛfoɔ na afei waka ho asɛm kakra odin ne mhm. ho asɛm kakra bi a wobɛtumi aka akyerɛ ahwɛfoɔ ayo me nua me so meda ase yɛfrɛ me nobele nketea mhm. megye sɛ mehyɛ aseɛ afei 2000 mede me first album yɛfrɛ no yesu dɔ And ɛba out eeemm ɛno akyi no me bɛ release Jimmy ɛna me bɛ release my vision and ano saa album no na sɛ me ti ase ɛna yɛ me third album ansa na me bɛ release eh, you're the reason

Me classmate nkoa na nim sɛ yɛfrɛ me Richard. Edin a nkurɔfoɔ dodoɔ ara nim me wɔ music anaasɛ entertainment industry no yɛfrɛ me Noble Nketia. Yɛwoo me wɔ Winneba but Kumasi na metenaeɛ almost all my life. Mekɔ um, University Primary megyaa hɔ kɔ Christian Preparatory School na megyaa hɔ mefiri hɔ kɔ JSS wɔ Holy Spirit MA JSS ɛna mekɔ CAS nso so. Aane. Enti ɛne sɛ afei 2000 no ɛna mede me m'apawa adi kan de ba abɔnten. Enti sɛ wobisa me baabi a mefiri a na ɛsɛ makyi kakra no no. Na wo din no na me wo din no ɛyɛ osuban nti na ɛde ma wo because me mahu mehu mahu wo kakra na woyɛ no yɛka sɛ obi yɛ noble a woyɛ very noble ɛyɛ suban no nti na ɛma wo saa title no anaasɛ edin no na ɛde saa suban no baa wo so. Aah yoo meda ase. Ɛyɛ a na mpaninfoɔ ka sɛ ɛyɛ a na edin wɔ nsunsuansoɔ wɔ nipa so. I think sɛ ɛɛ yɛwoo me no ɛɛm me me nana ɛna suggestee, me nana bɛɛma ɛyɛ me maame papa ɛna ɛsuggestee saa edin no ɛde maa me maame sɛ yɛnfa nto me. Ɛnti no ɛɛ Me, me, me, megye di sɛ edin a yɛde too me no nso so na anya nsunsuanso wɔ wɔ me so. Eh, but me ankasa no meyɛ nipa bi a um, menka no sɛ mempɛ me ho asɛm ana uh, mebɔ me ho mmɔden a metumi yɛ nyɛ sɛ bia meyɛ meyɛ obi a medi mu nanso so me, me almost all my life nyina mebɔ me ho mmɔden sɛ anamontu a metu abra mebɔ bi a so so eh, ɛbɛyɛ ɛbɛwoa no anaasɛ ɛbɛkɔ yie na ahyɛ afoforɔ nso so nkuran.
Na wobɛtumi akyɛ how a wo music career no startee na how ɛstartee wobɛtumi akyɛ kakra? Ayo,
me papa me papa ankasa yɛ nnwomtoni. Na mekae sɛ mewɔ JSS no na me joinee sukuu kwa. Nti ɛno mu no like mede firi school kɔ a no de kɔ de kɔ ɛɛm district kɔ a de firi district kɔ kɔ kɔ a kɔ regional kɔ a nti afei ɛyɛ year nineteen ninety seven me kɔɔ secondary school na me starte sɛ me to nnwom as a soloist nipa baako na me wie school deɛ na me sɛ obiara nim from Eh, first watchman ɔwɔ gate ano kɔpem the last watchman ɔno eh, na onim yɛfɛ ne sɛ obi a no bo nkɛteɛ yɛ saa tam no ah, mewɔ school no mewɔ school no obi afrɛ michael jackson mm-hmm. na megye di sɛ eh, ɛno a na ɛtɔ kɔɔ so a na mmom ehm, mewɔ school no ɛna mmerɛ bi mekɔ entertainment Afei na mekɔtoo Michael Jackson nnwom bi na yɛ guest prefect de flower bi brɛ me ɛna mekonya amane wɔ sukuu mu wɔne ne seniors wɔ sukuu mu nyina sɛ ɔmkɔ so mum na ɔmmboro me na adɛn eh, nti na mu wu mu na punishment no do mu adɔɔso ana yɛ SU president a wɔ sukuu ɛbɛtwitwa gyee me na ɔne me kasa sɛ sɛ yɛbɛgyaa me borɔ deɛ a sɛ sɛ megyae Nnwom to wɔ ntete me kɔ sɛ neɛ time bi a mɛto nnwom bia neɛ obi bɛba abɛyɛ de biribi bɛbrɛ me a mesoma akɔnya asɛm sɛ neɛ ɛyɛ a memmra asutie no mu no ɛna megye sɛ mede me ho kɔwura asuo mu a megye sɛ ɛno nso aboa me bebree wɔ me nyamesom mu ɛne manamontuo ne ɔbra bi a mebɔ no na meka sɛ nyankopɔn nyinam sɛ Saa anammɔntuo a na metuui no nso no ayɛ me mmoa bebree abɛpem mpempem so a maduru yi. Ɛsiane sɛ sɛ nka ɛnyɛ Nyame a nka ebi a ɛnnɛ menni baabi a mewɔ yi. Enti no na saa na me nnwomtoɔ no hyɛ aseɛ. Mewiee sukuu, ɛyɛ mewiee Anglican Secondary School 1999. Two thousand me wɔ fie a na gya na gye obi bɛ se yɛ yɛ wara to wara sa mm. kakra yɛ bɔ me me me kae sɛ me tɔn fos kakra mm. me me me yɛ mate so kakra mm. ɛɛ eh, yɛ yɛ de yɛ de dinamu ninamu saa mmerɛ bi me me horo nyɔma. na maboa me ho akɔtɔn adeɛ na aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Morris Babyface Shatta no mahyɛ aseɛ ahyɛ ɛyi music producing no ase wɔ ɛyi Hit the Guitar Studio ɛyɛ Asokoa Kumasi Asokoa ɔtwam wɔ me fie anim na ɔte sɛ meto nnwom ɛna ɔte ah na wo ne dɛdɛdɛ saa na wo te a na wo sɛ na wo si ne saa di m'akyi na yɛnkɔ studio na menkɔ rekɔdo asa agudie ɛna neɛ metumi so megya nnwoma no si dii n'akyi kɔɔ ɛɛ studio na wɔtwe anaasɛ na nna nwɔtwe eight days wɔn nso wɔn sɛ na wɔtwe baako ne da baako ne yɛ rekɔde album. Mm. How many songs? Ɛɛ eh, mika satan yɛ seven songs na nna wɔtwe mmienu ɛna. producer bi ba yɛ anasɛ saa time yɛfrɛ mu ɛyi wɔn yɛ promoters but saa time yɛfrɛ mu producers ɛɛ Ɔbaeɛ sɛ ɔpɛ me nnwom no, ɔpɛ sɛ ɔ promote nnwom no ɛna ɔ signee me on. Na ne nnawɔtwe mmiɛnsa na me nnwom a ate sɛ baabiara wɔ Ghana man mu. Exactly one month, bosome pɛpɛɛpɛ no na me nnwom ɛda number one ɛwɔ music chart nyinaa ɛwɔ ɛyi. Na mɛka sɛ ahyɛ Nyame anuonyam sɛ na nka m'ani nna. Ɛnyɛ adeɛ a na nka mesusu sɛ ɛbɛdu saa, nanso saa na Nyankopɔn yɛeɛ no. A Ɔfaa me firi baabi a anidasoɔ biara nni, ɛde me bɛduruu saa mpɛmpɛnsoɔ a nnipa nyinaa hwɛ me na wɔfa anidasoɔ ne awerɛhyem wɔ mu. Yo, yɛda ase. Na saa seven songs no a mokɔeɛ no studio no, ɛyɛ wo a na atwerɛeɛ anaasɛ wo ne Morris hyɛɛ adi, anaasɛ na woatwerɛ nnwom agu hɔ dada na wokɔeɛ na wokɔyi pieeɛ? Ɛɛ, nnwom no deɛ na matwerɛ bi, but wohu sɛ nnwom, na nnwom nnan pɛ na na matwerɛ. Nti yɛ starte sɛ yɛrekɔɔdo no na akɔ ɛho akɔhia sɛ wɔ sɛ metwerɛ nnwom no bi ka ho nti mesase sɛ metwerɛ saa nnwom no mmiɛnsa no aka no soso aka ho nti yɛrekɔɔde nnwom seven no na ɛyɛ na wɔtwe mmienu no a producer no baeɛ a ɔbɛsan ne me eh, foforɔ no sɛ yɛ yɛ ne saa nawɔtwe no yɛbɛwura no yɛde me me nnwom anaasɛ ma m'abɔm no bɛkɔ abɔnten ɛho anigye ɛna ɛde nnwom yesu dɔ ɛbɛ ɛbɛtɔ makoma so ansa na yɛrekɔde yɛ ɛno aka ho eventually ɛno na ɛbɛyɛ the hit song on that album na me Nti no sɛ wobisa me sɛ ɛɛ na matwerɛ nnwom no na saa na saa na ɛkɔbaa no. Oh, okay. Mm. Nti Yesu do mɛma sɛ ne wode one day pɛ koraa na twerɛ yo. Oh, actually mantwerɛ mpo. Mm. Sɛdeɛ ɛsii me mu no a mede nti no mm. eh, eh, ahokeka ne anaasɛ the passion anaasɛ mm. eh, adekora a ɛbɛsii me so a ma metwerɛ nnwom no ana

Sɛ contract ba a na sika wɔ mu kakra deɛ. Oh mekae na mekae paa sɛ saa time no na sika kɛse a na ma so me wiase mu nyinaa yɛ fifty cedis ɛyɛ nnɛ yi five cedis Ghana five cedis a da mɛm sɛ ɛm sɛ adeɛ ɛtɔ ani ɛyɛ me menim adeɛ kora ɛbɛtumi atɔ koraa na megyina hɔ no yɛasan yɛ fifteen million cedis ama saa time no wɔ one million wɔ Wɔka ntom anaasɛ woyɛ millionaire na yɛka fifteen million maa me nti emu na emu anigyeɛ ne dɛ no na mehwɛ baabi a mefire ne deɛ mpɛmpɛn so nyame de mɛbɛduru no ɛho ahoka ahokeka ne ɛda ɛwɔ mu na ɛde saa nnwom no baeɛ. Wow, nti woyɛɛ saa nnwom no later mode kɔkaa ho anaa? Ansa na yɛde kɔka album no ho. Na ɛno bɛyɛ ɛno mmom bɛyɛ Album no title no. Ɛnɛ deɛ ɛno bɛyɛ album no title. Second album nso baa no sɛn? Ɛno mekae sɛ sɛ after Yesu dɔ no na sesei deɛ eh, nnipa nyinaa bɛhu Noble Nketia na ɛwɔ ɛtwa sɛ ɛwɔ sɛ mede second album baeɛ eh, 2000 and Three. Na yɛ rekɔɔdo yɛ album no wie yɛ a bere a yɛ bɛ release yɛ about I think a week to release of the album no ɛna me maame kaa baabi nti ɛma ne affecte album no paa yie because na biribiara gyigya ama me because na me maame yɛ me biribiara nti no Ahoɔden a na sɛ akokɔ yɛ bɛtu mede bɛyɛ promotion na sɛ mekɔ abɔnten a promote nso no na bi ni hɔ nti no really no ɛ affect ɛ album no ankasa nti ɛno akyi ɛna mede ɛ release ɛ my vision a ɛyɛ sɛ mete ase ɛne mmɔfra yi no mama mo metia wɔn asɛm bi ne saa nnwom no nyinaa ɛbaeɛ no yɛ 2004
sɛ mete ase yi no yɛ nnwom a megye di sɛ anaa menim sɛ wobɛgye atom sɛ ne ne nnwom a ɛma wo saa blow baako na yesu dɔ no ma ɛhu paaba sɛ mete ase yi ɛnokorɛ ɛnokorɛ na awɔwasɛm a ɛwɔ mu no sɛ saa nnwom no so ankasa so kora ne nka abɔm no ho Na mekae sɛ mafiri Kumasi aba Nkran, me ne Nasir. Eh, saa time na Nasir ɛrekɔde eh, ntwi ne ntwi. Eh, mɛka sɛ mɛka ne eh, Sakina, Sakina, Anklebu ne saa nnwom no. Na me me ne first gospel artist a eh, masi eh, recorded eh, mm. that was 2000 and mm. yes i think 2003 late 2003 mm. nti mekae makɔ matu kwan firi kumase aba akra mm. mabɛtena hɔ atwɛn a sɛ sɛta na me me promoter mm. ɔwɔ london hwɛ sɛ ɔde sika bɛba atwɛn a mfa sika ne mba mm-hmm. na mede mede sɛ ah Ɛyɛ dɛn na metumi firi Kumasi abɛtena obi kurow mu na afei me kɔmede me sa na menyɛ yi nti me bo fuiɛ na sɛ sɛ me bo afu obi a ɔwɔ me ho biara nti meyɛ na mese o wei deɛ saa asɛm wei deɛ nti abufuo mu na mede ti firi mede firi studio hɔ because na me hɔ studio hɔ na meda Enti no, me, mefiri hɔ na mesiim sɛ mewɔ back pack to Kumasi. Mefiri saa tam no na asi wɔ SCC, SCC, baabi wɔ ayi, Kasoa kwan no so, yɛfrɛ hɔ SCC. Enti mefiri hɔ, mesi baabi, menantee firi Wagya saa bɛsii ɛɛm, Circle. Na meduru Circle no, wɔ sɛ metwam kɔ New Plant Station kɔfa ayi no. Metwam, na traffic no, traffic no wɔ hɔ no adum. Nti cars no ntu, nnyina. Nti wohwɛ left and right na sɛ car bi space a na wakɔtwa mu. Na meyɛɛ sɛ metwa mu na mehu sɛ bafã bi te fam hɔ a ɔpɛ sɛ ɔtwa kwan no mu. Nti mehwɛ ah magyina hɔ ara hwɛ sɛ kwan bɛso na ɔbɛfa so atwa mu. Bɛyɛ nɔnhwere baako na ɔntumi ntwa mu. Nti megyina hɔ a metumi hwɛ sɛ kwan a ɔbɛfa so atwa mu na atɔɔ me so sɛ mayɛ Nyankopɔn bɔne ayɛ. sɛ deɛ nti na wɔsɛ me bu fuw sɛ because me producer mfa sika mbrɛ me ne adeɛ ne ɛhɔ na adeɛ na sɛ nyankopɔn bisa papa yɛ ɔte hɔ for biribi a ɔmmisa for for ɛɛ eh, sika anaasɛ ahonya adeɛ obibisa nyankopɔn ne nan ɔde bɛnante nti ɛtɔ me so te hɔ no ne nsuo asase sɛ ɛte firi m'ani so na saa nnwom no bɛtɔ wɔn akoma mu sɛ afei mehwɛ wɔn a wɔn nenam hɔ paawo paafoɔ anaa nkrafoɔ sɛ kayoyofoɔ wɔn nenam hɔ ɛne nipa rekɔba no a, wohu sɛ ah, wobɛhwɛ na obi adrɛse kamakama, nanso so na asɛ n'anim no anigye bi anim. Na wobɛhwɛ na paa opaafo yi a wɔnenam hɔ yi, wɔnenam hɔ obi anim seresereɛ. Nti ɛma mehu sɛ akyɛdeɛ kɛseɛ Nyame bɛtumi de akyɛ me ɛyɛ nkwa a na ɛkita me saa mmerɛ no na ɛnyɛ ahonya ne anaa sika no a mehwehwɛ sɛ ɛbɛfiri Awurade ɛbɛhwehwɛ no. Nti no ɛno mu a na nnwom no ɛbɛtoo me so. Nti no Mewɔ hɔ ara na meso o. Me start sɛ mebɔ mpaeɛ srɛ bɔnefakyɛ sɛ Nyame mfa nkyɛ me sɛ mandwene baabi a ɔfaa me ɛfiriiɛ ɛne mpempɛ so ɔde me abɛduru na ɛsiane sika kakra bi a meretwɛn yɛ mma nti no me ba bɛma bu na me se adwuma na meyɛ no mɛgyae nti me san kɔɔ m'akyi kɔɔ back to studio hɔ sɛ me ne na si ɛkɔ ɛkɔ rekɔdo nti me duru hɔ no na nnwom no da ma no a mereto nti na si te sɛ meto nnwom sɛ ah Na dɛm ama yɛnrekɔdo saa nnwom wei. Ɛna me ɔb ɔkaa sɛ menkɔ boot no mu na menkɔtɔ nti no pa the passion anaasɛ ahokeka ne ɛdeɛ sɛdeɛ nnwom no si yɛɛ no meto nnwom no nyinaa na mesu. Enti no meyɛɛ na metoo nnwom no nyinaa wieeɛ ansa na ɔrebɛ starte ɔno nso so starte koraa abɔbi no. Eventually ɛno na ɛbɛyɛɛ the hit song on the album. Enti ɛkame ayɛ sɛ Nnwom no da biara nnwom na ɛba last no biara na ɛde bɛyɛ hit on the song
yes ɛna ɛɛ biribi di akyire aha because me me kae sɛ saa time no na Ghana wɔ ahoyɛhia mu paa mm. tu saa two thousand four saa time na afe na ɛyi ɛɛ yɛ me kae two thousand yɛsi awurade kasa awurade kasa mm. ɛna ɛyi. NDC firi firi so ma NPP ba yɛ afei fɛ first year second year third year na afei nkɔfo asate complaini ɔmu sum yɛ se se se nti ɛm sɛ ɛnwom no ba ma sɛ Ghana sɛ sɛ bɛhyia time no sɛ na yɛyɛ ayɛ bɔni ayɛ kɔse no nyame ayɛ yɛ biara no ɛnsɔ yɛ ne nti na ɛho ahia sɛ Nnipa bɛkae n'akyi, bɛkae baabi a ɔfiri, ne mpɛnpɛnsoɔ Nyame de bɛduru, deɛ Nyame yɛ wɔ ne berɛ mu na ɔbɛfa ho no, ɔbɛhwɛ ɛno so na ɔde ayi Nyame ayɛ. Nti na nnwom no baeɛ no asɛ deɛ na ɛka obi asɛm. Mm. Mekae sɛ mekɔ baabiara na meto nnwom a, na obi wɔ hɔ bi abubu, mm. na ebi mu su ne adeɛ saa pɛpɛɛpɛ. Ɛnti no, I think sɛ ɛnwom bi ɛfiri awurade hɔ biara no have a very long lasting impact in the lives of the people mm. ɛno ho nso nti na ɛwɔ sɛ woyɛ nnwomtoni ana especially sɛ woyɛ gospel artist a woma ho kwan ma nyankopɔn nankasa de nnwom dua wo mu mm. na nkɔyɛ sɛ deɛ wofii sɛ nnipa no pɛ sɛ ɔmote mm. ɛna wotena ase na woatwerɛ no wayɛ kɔba no saa no a nnwom no deɛ yɛbɛbɔ no ayɛ hit mm. but nnwom no nlaste ɛnkyɛ na ɛfiri nnipa adwene ɛnkyɛ na ɛfiri nnipa mu but sɛ nnwom no sɛ nyame honhom taakyire na sɛ nyame Kɔyɛ bebrani bɛka no sɛ ɛyɛ timely anaasɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ divine song a it goes a long way to I mean long years na ɛ ɛ still a obi atie a ɛyɛ blessing ma no me me me me sɛ me nka me the daughters of glorious nnwom bebree a matie a ɛnɛ ɛnɛ yi metie bia na ebubu me ɛno kyerɛ sɛ Ɛɛm, honhom di nnwuma no akyi. Saa nso na ɛwɔ sɛ gospel song biara nso so ɛyɛ. Nti ɛɛ mɛfa saa kwanya wei yɛ no atu me nuanom gospel musicians a wɔn nso so wɔn afei na wɔreba no sɛ sɛ wɔmma wɔn ho kwan na Nyankopɔn mfa wɔn so. Adwuma a yɛyɛ nyɛ yɛn dea, ɛyɛ Nyame na ahyɛn na ɔde akyɛde no ama yɛn sɛ yɛnyɛ no. Sɛ ɛmfiri soro amfa amma a, woyɛ a, edwiri gu anaasɛ ɛsɛe. Enti no, yɛmma yɛn hokwan no daa ne da nyinaa Nyame mfa yɛn so mfa nyɛ afoforo so nhyira. Okay nice okay yɛda ase paa because wo nnwom no nokorɛ Nyame anim eh sɛ me te aseɛ sɛdeɛ wo ka no up till now obia te from time a wo bɔɔyɛ no honhom a ɛtaa akyire ɛda so taa akyire wo tie a obia ne Yesu dɔ yi no nyinaa kyerɛ sɛ Sɛdeɛ woka no bia biribi happen wotumi sɛ ɛyɛ direct from God ɛhɛn nti wo other songs no nso no ɛyɛ a na inspiration no firi ɛfiri dɛn na ɛba te sɛ tu wei deɛ wɔde ama yɛn na other songs no. Me nnwom a metwerɛ nyinaa ɛyɛ inspirations a mefa firi nnoɔma a ɛsi wɔ me ankasa m'abrabɔ mu deɛ mahu ne nea medi ho adanseɛ ɛfiri sane sɛ megyedi sɛ sɛ mɛtumi a. To nnwom ama no aka w'akoma a. Anaasɛ mɛtumi aka asɛm ama woagye me adi a. I have to experience it. Ɛwɔ sɛ medi ho daseɛ. Deɛ meka sɛ deɛ menim no, ɛna meka kyerɛ wo a, na mede me ho yɛ mfatoho a, wobɛ wobɛgye me adi. So wate aseɛ? Na normally nso na ayɛ na me metwerɛ nnwom a ɛhyɛ nnipa nkuran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a. Wɔn nso bɛnya gyidie wɔ Nyame mu, nom ho sɛ, ɛmfa ho ne tebea bi a wɔn wɔ mu, ɛmfa ho ne baabi a wɔn fire, deɛ nnipa susu fa wɔn ho no, anaasɛ deɛ wɔn su hu wɔ wɔn tebea mu saa mmerɛ na wɔn wɔ no, na wɔn bɛnya ahotɔsoɔ ne gyidie bi wɔ Nyame mu, na wɔn atɔ akɔ so, na Nyame nso so ɛbɛyɛ ama wɔn pɛpɛpɛ.
Okay, na my next question ne sɛ, Minim sɛ duru time bi koraa ahwɛ sɛ music chart no bɛdaa first that time domi sɛ those times sɛ Kwadwo Antwi ne Lumba mo na na wɔn atɔpo saa ma wotumi de gospel ebeyi wɔn nti ɛba with fame nti fame no handle ne sɛ. Ɛɛ mɛtumi mɛka sɛ ɛyɛ ɛyɛ adom. Ade nyinaa mu ahobraseɛ de de wo kɔ soro. Sɛbi yɛte sɛ nnipa nnipa nyinaa, ɛyɛ akyɛdeɛ kɛkɛ na Nyame de akyɛ yɛn. Nyɛ sɛ bi a yɛ nnwuma yɛto no ɛma yɛyɛ nnipa huhuhuhu biara anaa soronko foforɔ biara firi ɛka firi nnipa a aka ho. Na megye die sɛ ɛɛm. Sɛ woma ho kwan te sɛ nea mekaeɛ na Nyame atena wo mu a, adeɛ nyinaa nso so di boa wo. Ne titiriw ne ahobraseɛ. Bible se sɛ woma ho so a, Nyame brɛ wo ase. Sɛ wobrɛ ho ase a, Nyame ma wo so. Esiane sɛ mede me ho nyinaa hyɛ Nyame agye ade na meyɛ no, na memma me ho kwan ma Nyankopɔn nankasa fa me so yɛ deɛ ɔyɛ no. Ɛde me kɔ mmea, ɛde me akɔ mmea mmea bebree. Me nnwom nso so aduru mpɛmpɛn so anaasɛ aduru baabi a baabi a na nka mensusu sɛ ɛbɛduru saa. Nanso saa na Nyankopɔn yɛ n'adeɛ. Woma wo ho kwan na Nyame fa wo so a, ɔde wo yɛ nhyira bebree. Na mmerɛ a wo wohyira nnipa bebree no nso so no, na ɛno nso ɛtrɛ wo hyia mu. Na wɔsu afoforɔ nso so so ho, na wɔsususu wɔde mu. Ok na sesei nso me na mɛbusa sɛ sɛ gospel yɛ sɛdeɛ yɛwɔ ka no yɛhwɛ doctors mo ne yɛhwɛ mo ne yɛhwɛ me sɛ pastor Joe bi kyɛm yɛ mɛ mɛtumi abobɔ bɔdi mi na gospel no yɛ heavy paa yɛn nyina yɛdi adanseɛ nokorɛ deɛ nokorɛ ba mmerɛ bi deɛ ɛduru mmerɛ bi a asɛ ɛɛ ɛɛ Fa baabi, fa baabi foforɔ a yɛnte mɛmmɔ din. Enti ɛno no, deɛn na ama no aba saa? Yɛ, te sɛdeɛ mekaeɛ no, ɛwɔ sɛ nni, yɛ, yɛma yɛn ho kwan na Nyame fa yɛn so de yɛ nhyira ma afoforɔ. Sɛ ɛkɔba no sɛ nnwomtoni no hu ne ho sɛ ɔno ara ne ɔno ara, firi ɔde ne ho to na, ne, ne gifting no so, ebia ne nne bi a ɔwɔ, anaasɛ deɛ nwon ne nnwom a wɔbɛtumi atwerɛ ho a, na akɔyɛ te sɛ deɛ yɛyɛ nnipa so adeɛ no. Bio, eh, saa mmerɛ yi nso so, na sɛ yɛ wɔama eh, fame no ayɛ eh, deɛ di kan, fame no adi kan sɛ bɛbɔ nnwom no na yɛhu no, na yɛhu sɛ yɛ ɔno na ɛwɔ hɔ no, ɛno nso so ɛmma ho kwan, ɛsi Ɛɛ nnwom no, ahoɔden a ɛbɛba so ne deɛ nnwom no bɛyɛ no ho kwan. Ɛna afei nso no sikapɛ dodoɔ ne sɛ obiara pɛ sɛ oh yɛhu sɛ osigya ɔbɔ nnwom no wanya sika nti me nso mekɔbɔ bi na me sɛ wode saa ade no si w'ani so deɛ a ɛbɛma deɛ woyɛ no nyinaa bɛkyea nti no sɛdeɛ wɔn a wɔde wɔn yɛ mfatoho no yɛbɛtoo wɔn na yɛhwɛ wɔn we emulated them yɛhwɛ sɛdeɛ Ɛɛ mekae anɔpa bia na mede doctors nnwom na mede sɔre mm. ɛnyɛ doctors ɛbi a yɛ nana yɛ awasare mm. anaasɛ tego sisters mm. anaasɛ reverend ɛɛ mary gansa stella dugan mo ne ɛsitamusɔn sankɔfo no ɛna yɛde sɔre na wotie wɔn nnwom soso a ɛɛ ɛkenya o ɛna ɛma wo sam. suahunu bi anaasɛ nkuranhyɛ bi. Nti ɛno nso na nso Yesu so yɛ motivate yɛn a Yesu so yɛ Yesu so yɛtu ho anammɔn de bɛduru pɛmpɛnso a Nyame de yɛbɛduru yɛ no. Nti sɛ woamma ho kwan saa na woma no biribi ayɛ woawoawoa a ɛde wobɛkɔpem ɛmfa because Nyame na ɛhunu adeɛ nyinaa, ɔnim n'anim nnɛ kosi ne daakye. Enti sɛ woamma ɔno ankyerɛ wo kwan na woamfa ɔno no kwan so a, wobɛkɔ ara bɛduru baabi no wobɛpem. Wokɔpem nso so a, ne san ba no ɛyɛ den. Enti no, ebio, mɛsan atu me nuanom nyinaa fo sɛ, wɔmma wɔn ho kwan Nyame mfa wɔn so nyɛ afoforɔ so nhyira.
Ɛna metie wo nnwom a, wo nnwom a metie no deɛ, matie a woabɔ mmienu sɛdeɛ mereka no, ɛna matietie biara. Na anytime wo nnwom biara, Ida wo da Nyame ase de sɛdeɛ wosi tie biara no wode aseda ma Nyame de adeɛ baako a mesɛ de anaasɛ ɛɛ woyi na yɛ no matter deɛ wote biara no mentie wo nnwom biara na na nyame ama me wei nyame ama me wei na nyame bɛyɛ nyame ama me wei wode wodeɛ woyɛ woda no ase O o yɛ ayɛ adom bi ɛyɛ sɛ ne nnwom nyinaa yɛ asɛ wo da no ase nkoa na woyi no ayɛ na wo tonto eh, nnwom nyinaa yɛ saa ne wama obi nwoma but ɛn- sɛdeɛ mekae na gospel no so no ihu sɛ ɔmo na nyame bɛma wo ferrari nyame bɛma wo wei na woyɛ sɛ sɛ ne nyinaa yɛ nyame bɛma sɛ sɛ nyame akuma da- tamfo ma m'ani agye mentee sɛ waka bi da wɔ no mu na nyame ayɛ sei na ɛno no na ɛno ɛyɛ dɛn sɛ ɔhe na ɔmo de deɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ yi well ɛdeɛ Me me mennim ma wɔ ɔbo deɛ na me deɛ me nko me deɛ na mɛtumi aka mm-hmm. me deɛ megye di sɛ nyame yɛ mm-hmm. ah, na nadɔyɛ nso so wɔ hɔ mm-hmm. eh, na sɛ wobɛyɛ kristo ne nkyerɛ sɛ biribiaa eh, from from from saa saa de biaa saa ne nyinaa akyi no megye die sɛ deɛ ɛbɛsi akwan biara yɛ nyankopɔn nhyehyɛeɛ ɛno mma nyame nyɛ ketewa Wo haw wo ne wo tebea wowɔ mu mma Nyankopɔn nyɛ nyɛ lower kyɛn deɛ wo wo si teɛ no. So wate aseɛ? Ɛɛ, na mmom no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na n'anuonyam bɛda adi nti no, nneɛma bi sisi yɛn akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ nnipa nyinaa nso bɛhu na wɔadi wɔahu sɛ Nyame yɛ nokwafoɔ na yɛdi ho adanseɛ. Nti me deɛ ɛyɛ na ɛyɛ na ɛnwom a yɛ yɛbɔ bena wɔ ho ne ɛnwom a da biara te sɛ woka yi no me me no deɛ ɛyɛ na me hu no sɛ me me deɛ ne sɛ mɛhyɛ wo nkuran na wanya ahotoso wɔ Nyankopɔn mu sɛ sɛ yes na wobɛnya ahotoso wɔ Nyankopɔn mu sɛ Ɛte sɛn sɛn koraa na Nyame betumi ayɛ? Na wo tebea wom saa mmere yi nso so no nkyerɛ w'awieɛ. Ɛna ɛnyɛ hɔ ara na ɛbɛka, ɛnyɛ saa na ɛbɛka. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso so no, sɛ wowɔ saa tebea no mu a, wobɛ, wobɛ, wobɛnya nkuranhyɛ bi wɔ mu, anaa wobɛnya ahotɔsoɔ bi wɔ mu sɛ Ɛte sɛn a ɛbɛyɛ yie? Ɛno ne nyamesom pa. Sɛ daa ne dɛ na yɛbɛdi Nyame no a yɛsom no ho no a yɛsom no no ne ho daseɛ ama afoforɔ nyina ahu. Ɛno na ɛma yɛhu sɛ yɛyɛ sɛ yɛyɛ gyigyifoɔ. So woate aseɛ? Ankɔba no saa no a, mesɛ meɛ da bi a medwene sɛ sɛ mentee sɛ Kramoni te baabi ɛɛbɔ ɛkran sɛ Yie mehunu amaneɛ o mehunu sɛ dabiada dabiaa ɔmo sɛ Allah is great sɛ sɛ dabiaa sɛ mo kamfo Nyankopɔn kamfo yɛn nso de dabiaa sɛ deɛ wiase no nyinaa so yɛn anaasɛ deɛ amaneɛ nyinaa so yɛn deɛ nti na wɔ sɛ ɛba ne saa ebi a nyɛ yɛnya ho te Nyame ase yie nti me me deɛ ne sɛ mɛma wate Nyame ase na wahu ne nifa so a wɔyɛ te sɛ deɛ mekaeɛ no sɛ Wo tebea mma Nyame nyɛ ketewa. Sɛdeɛ Nyame, sɛdeɛ wo abrabɔ no si kɔ no sɛ biara Nyame te sɛdeɛ ɔte no ara nti no, da biara no daa no daa nyinaa no sɛdeɛ yɛbɛma Nyame ayɛ kɛseɛ na wayɛ kɛse kyɛn ama trouble anaasɛ ɛhaw bi a ɛwɔ mu no, ɛno ne me ne ne me botaeɛ. Okay, eh, because so nnwom de he different, ɛndeɛ obiara de adanseɛ, na ɛɛm, ɛsɛ gospel artist na ɛɛ. Yɛka sɛ ebia ma yɛ din five a, wohu sɛ Stella deɛ na moyɛ no, wɔgu so wɔyɛ bi a, wɔnam anamɔn so a, wobɛtumi abɔ din bɛyɛ fɛ. Ɛɛ hmm.
Ɛɛ ebinom wɔ hɔ a, I think sɛ wɔn they are doing well paa. Ayɛ a na normally ayɛ na mempɛ sɛ mɛsɛ mu na Ɛdeɛ ma mɛka yɛ sɛ no. five, pɛ sɛ Ogye ebia obi wɔdɔɔso, but yes. obi bɛka sɛ oh Eeeem sɛ sɛ ɛnyɛ me wɔn a menim wɔn sɛ de bi a OJ ne Oware Junior ne eeeem mekae those times Moses OK ɛne ɛyɛ ɛnnɛ yi no mɛtumi aka sɛ eeeem Joe Mettle ɛɛyɛ adeɛ eeeem yɛwɔ binom nso so a wɔgu so afoforɔ meka afoforɔ no aba no eeeem Kofi Kakari yɛ obi a menim sɛ eeeem ne nnwom no Asɛ yɛwɔ binom a ɔmo dɛ ɛyɛ ministry ankasa na ɔmo yɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛɛ nyame na like ɛne ɔmo ɛyɛ adwuma ɛna ɔkyɛsɛ mentumi mbobɔ din ankasa sɛ meka sɛ mebobɔ din a mentumi mbobɔ din but sɛ deɛ bible ka no ɔmo ɔmo nwuma na ɛbɛ ɛbɛ kyerɛ ɛbɛda adi akyerɛ ɔmo nipa su a ɔmo yɛ anaasɛ What kind of gospel artist anaa sɛ ɔmo yɛ enti no sɛ wo no te sɛ deɛ wo kaa yɛ a wose wo tie wo tie me album no a ahyɛ wo nkura bebree na ma wo hu no saa ara na wɔn nso so bɔ nnwom na wo tie a wo betumi akyerɛ sɛ o oh, wose mesi nnwom yɛ atɔ makoma so anaasɛ wose mesi nnwom deɛ Me deɛ menhu sɛ ɛkɔ yie ne adeɛ nti saa pɛpɛpɛ. Seesei nso ate sɛ ɔrekɔbu kɔbɔ din a, wɔnhwɛ obi akɔfa wo ho atan na wakɔka sɛ sɛ akɔyɛ asɛm. Ɛɛɛ yɛ kuro yɛ kuro ma yɛ firi yɛ kuro ma yɛ firi deɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛhɔ ɔtoro kakra nti beebi wɔ ha wokɔ na wo wo trɛ deɛ na wɔyɛ wɔyɛ careful about it. Hmm.
Wasan ade no sɛ wasan wasan ti ɛɛ because ɛna na mɛka kyɛw sɛ Eduru mmerɛ bi nkorɔfoɔ bi ma gospel no, meyɛ obi a na mɛka kyerɛ wo na me follow gospel no to some time bi na me gyaeɛ because nkorɔfoɔ bi baa gospel no mu a nnwom a na wɔn rebɔ no mete a na me bu afu, bi wɔ hɔ a metee ne voice a na me bu afu, me bu afu nti maa me gyae Ghana gospel tie till sɛ mebɛ nyaa wɔ album no, na na mate wo nka mate wo nka ɛna Ɛɛ sukuu a wokɔeɛ so hɔ na mekɔeɛ ɛhɛn na meduru hɔ meteɛ wo ho nsɛm bebrebe nsɛmpa nko ara so na meteɛ sɛ oh na wo wompɛ wo ho asɛm na woyɛ dindin na kyɛ sɛ onyamesom na nnwom obi a as wo ho asɛmpa nko ara na mete nti ɛhɔ no maa mepɛ w'asɛm but na mentie wo nnwom ankasa yie na mate Yesu dɔ yi na mate but na mate deɛ ɛwɔ abɔnten a nnipa nim no ara no na menya abom na hu sɛ sɛ nnwom serious nnwom wɔ so a kyɛ sɛ

Yɛda ase. Yɛbɛ free music no aba sei so menim sɛ wowɔ eh, some foundation bi a ɔboa street children mhm, nkoraa a wɔn nenam kwan so ne adade na ɛno no sɛbesɛbe wonya sika biara nkyɛn so yɛwɔ asikafoɔ paa wɔ a nka wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no na deɛ na ɛbɛtɔ wɔ akoma so a na ɛma wo a sɛbesɛbe o eh, ebia wonya sika sɛ wɔn a wɔte ɛbɛfa saa adwuma no ato wo nkoa ho so ayɛ Yoo me Nyame dase. Eh me deɛ me gyidi paa sɛ Kristosom pa anaasɛ Nyamesom pa ne sɛ wobɛhu afoforɔ mmɔbɔ te sɛdeɛ Kristo huu yɛn mmɔbɔ na ɔbɛwu gyee yɛn nkwa no. Ɔɔkɔ no nso so ɔde gyaeɛ sɛ yɛnyɛ yɛn ho yɛn honom aboafoɔ. Broni yɛ sɛ we should be our brother's keeper and megye die sɛ Ne fɛ a na efa ne sɛn anaasɛ ne yɛ a eye ara ne sɛ mewɔ biribi na metumi aboa me nua na mintumi mboa no, na me nko ara mɛkora na mede bɛhyɛ me ho na me nua no bɛkɔ ahohiahia mu. Enti Nyame Nyame ka kakra a me nso so mewɔ a eh me nso me feel sɛ mɛtumi aboa ama afoforɔ nso so ayɛ nhyira no, ɛno na me nso so megu so a meyɛ. Megye die sɛ sɛ Onipa biara bɛnyini yie na wadi mu na wa nso abɛyɛ nip ɛɛ panin pa a ɛfiri ne mmɔfraase. Ɛbɛni sɛ ne foundation ɛɛ ɛho ɛho hia kɛse kɛse. Ɛɛ metu kwan kɔ abɔ amo amanɔne metu kwan ba abɔrɔkyire a na mehwɛ gyama kɔ mehu mmɔfra sɛ wɔn nenam abɔnten sɛbesɛbe wo no yɛse wo nom wo ba koraa nam na ɔgye firi wo nsam kɔ na ɔfa no a na sɛ Polisifo kye na woanhwɛ a nsa nka wo kra no na ɛho ayɛ den paa. Na wobɛkɔ me kurom na nkora no nam nsuo mu nam yɛtɔn ice sweater, ebinom tɔn chewing gum ne nneɛma a kyɛ sɛ ɛbɔ bra bi a nsɛ na ɛmfata a na ɛha me. Enti me nso so metu me ho si hɔ sɛ mɛbɔ me ho mmɔden ara na Deɛ kakra bi a me nso mɛtumi ayɛ, ne deɛ ahoɔden bi a Nyame de ama me, na ɔbɛkɔ so ara de ama me biara no, me nso mɛboa mmɔfra yi na maboa wɔn na wɔn nso so, wɔn anyini te sɛ mmɔfra a aka nyinaa na wɔn nso wɔn daakye asi wɔn yie. Ɛɛ two thousand and five, me release my vision album no, ɛna mede saa project no nso ɛde hyɛ aseɛ, a na yɛ project, yɛ botaeɛ ne sɛ yɛbɛyiyi mmɔfra a wɔn wɔ yɛn akwan so a Sɛ bi wɔn nyɛ nyina, wɔn nyɛ agya, na yɛde wɔn akɔ fie na yɛahwɛ wɔn, na yɛtete wɔn te sɛ mmɔfra a aka nyina. Yɛabɔ yɛn ho mmɔden ara yɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ biara a me ne wo kasa yi, yɛwɔ baabi a yɛkora wɔn, yɛfrɛ wɔn Children's Home of Hope, a yɛgu so a yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi atra mu na Yɛagye abɔfra afoforɔ nso so aba hɔ. Nti sɛ meka a, na meka sɛ ato nsa afrɛ afoforɔ nyinaa sɛ wɔn nso so mmɛyɛ yɛn boa mmoa na yɛmma dwumadie yi so so ndi mu. Sɛbesɛbe, me nko ara ne wɔn nnipa kakra a wɔboa yɛn no sɔ yɛn asene ma yɛtumi yɛ adwuma a yɛn nko ara ntumi nyɛ, gye sɛ yɛn nyinaa yɛsi yɔnko dɔ nkakrankakra na yɛtumi de adi dwuma no ama no adi mu. Enti no, so minim minim paa sɛ afoforɔ, nnipa bebree wɔ hɔ a, ayɛ wɔn pɛ saa akwanya no na wɔn nso wɔayɛ saa adɔeɛ no. Mpakyɛ mo hu kwan bi a wɔbɛtumi afa so? Ɛɛ, megye di sɛ yɛbɛgya information de ama ɛɛ adɔfoɔ na obiara pɛ sɛ ɔboa nso so a, wobɛtumi aboa wo. Na adwuma a woafa yi, mehu sɛ ɛnyɛ adwuma ketewa, ɛfiri sɛ woa wo mma mmienu anaa mmiɛnsa koraa hwɛ no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛhe na wonya sika tumi yɛ saa adwuma yi? Because wonim sɛ yɛhyɛ wɔn koraa over fifty o, sɛ hundred o, sɛ biribi saa.
Ɛnnuru saa. I think sɛ yɛhyɛ aseɛ no, yɛde nkwadaa bɛyɛ Eh, twenty nine ɛna ɛhyɛ aseɛ. Eh, saa mmerɛ ebi mu wɔ secondary school wɔn nyinyi na yɛ mpanimfoɔ. Eh, yɛpɛ sɛ ɛwɔ yɛn ani da so eh, yɛn ani so ade hunu sɛ yɛbɛkɔ so agye mmɔfra no mo aba. But eh, baabi a yɛwɔ sisi ano ɛm sɛ yɛpɛ sɛ yɛ yɛ renovate hɔ na yɛsan tra mu nso so na sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi agye afoforɔ. Eh, bana wobisa sɛ Yɛyɛ dɛn a ankorankorɛ boa yɛn, support yɛn, ɛna yɛn nso so yɛn afam a yɛbɛtumi ayɛ no nso so yɛyɛ. Nti wobisa sɛ ɛdeɛn nti na menni sika a, na ɛno nso nyinaa ka ho nti na menni sika yi but ɛno nkotoo ma me anigyeɛ sɛ mehu sɛ Dabi, saa mmofra yi betumi anya gyinapɛgyina pa bi anaasɛ asetena pa bi, anaasɛ wɔn nso so wɔbɛnyini abɛyɛ mpanyimfo pa. Who knows? Ebia na president wom, ebia na doctors wom, ebia na asɔfo koraa mpo wom. Musicians bɛwɔ mu, footballers wɔ mu, sɛ yɛgya wɔn na yɛto wɔn asaworam saa na ɛnam a. Nneɛma a wɔsua ara yɛ armed robbery ne prostitution ne nneɛma a ɛnsɛ na ɛmfata, na yɛmpɛ sɛ saa saa suban no ɛbɛkɔ so. Ɛnnɛ yi deɛ ɛtete wɔ Ghana, ɛnnɛ wobɛte ase wei akɔwia wei, There's an robbery here, kidnapping afa ha, eh, say say, ne nyinaa firi saa eh, mmɔfra yi a yɛgya wɔn yɛ expose wɔn to the, eh, this kind of act ne adeɛ nyinaa drugs ne saa wɔn nyinaa na ɛde sɛ wɔn nyinaa ba nti megye die sɛ yɛn nyinaa ka bom ne yɛ boa na yɛhwɛ ne yɛ yɛ clear mmɔfra yi firi yɛ ɛyɛ a wobɛka sɛ bi a wɔgya ama aban but aban nko ntumi nyɛ yɛn nso individual no sɛbisɛbi Sɛ ob, akwadaa bi bɛyɛ anwrɔbo a, ɔwrɔbo a, ɔnkɔ wrɔbo Flagstaff House. Wo fie na ɔbɛ, ɔbɛwrɔbo. Enti sɛ yɛwɔ biribi a yɛbɛtumi ayɛ, anaa yɛwɔ akwanya bi a yɛbɛtumi aboa ma yɛagye mmofra yi a, yɛbɛtumi ayɛ, na yɛn nyinaa nso so yɛaboa ma mmofra yi nso so wɔn daakye asi wɔn yie. Oh, adɔfo, wei mehu gospel artist mu gospel artist. Wei na yɛhu nyamesom pa. Yɛwɔ gospel artist a wɔn deɛ wɔn deɛ ne sɛ wɔn bɛtɔ heavy cars na ɔwɔ bɛyɛ four, five na ɔde nam na ɔba a esi ɔn na ɛba yi, ɔn na ɛba yi, ɔn na ɛba yi na wɔn reteatea mu na wɔn yɛ dede. Ɛna yɛwɔ gospel artist bi nso wɔ hɔ a deɛ ɔbɛnya biara no n'anigyeɛ ne sɛ ɔbɛhu sɛ akwadaa bi a ne ho kyere no ɛbɛsere kɛkɛ. Ɛ, wei w'ankasa wote fie a wobɛdwene ho ahu ɛne yɛka sɛ o, nnwuma no ɛna ɛbɛmi ahu nipa no a anaasɛ aduane na ɛma yɛhu ɛ, aduane aba no na ɛma Yehu dua no a, wei kyerɛ. Yɛn nua Noble deɛ, n'anigyeɛ ne sɛ nkwadaa a wɔnam abɔnten bɛsere, wɔbɛnya baabi ada, wɔbɛnya biribi adi. Sɛ wo nso wo so favourite gospel artiste no, ɔno nso deɛ ne sɛ ɔde cars akɛseɛ bɛkyerɛ wo, ɔde ntadeɛ akɛseɛ bɛkyerɛ wo a, ɛnneɛ ɛto gye wo ara na woa woagyɛgye. Nti yɛbɛkɔ so adi nkɔmmɔ. Na eh, yɛntaa nhu social media so. Yɛnhuu baabiara, yɛntee ho hwee, yɛte, adɛn wode wo ho asi, ɛno ɛnha wo bra no deɛ.
Menfa me ho nsie saa no ara. Megye sɛ yɛn deɛ yɛhyɛ aseɛ na social media ne adeɛ yi bi nni hɔ. Ɛnnɛ yɛn na agya yɛbɛhu social media ne adeɛ adwene. Ah yɛgu so a, me me wɔ social media handles a afe na yɛsoso. Yɛhwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so ama yɛn nso afoforɔ nso so ate yɛn nka na yɛ release nnwuma te sɛ deɛ wo kɛ te sɛ mebɛ release bi December yi afoforɔ nso nyinaa so bɛte na ayɛ afoforɔ so nhyira nti ansa na yɛbɛwie adwuma no meyɛ sɛ mede saa handles nyinaa bɛto hɔ na adɔfoɔ nyinaa nso so ahu na Na ne nyinaa nso so ne sɛ na because of nkwadaa no adwumayɛ nti no asɛ m'adwene kɔɔ hɔ kakra ɛna ɛɛm woyɛ adwuma no aso duru baabi so a you always want to stay back na wotwɛn nyankopɔn ne no mmerɛ ɛsɛ mu sɛ ɔde because me deɛ it takes, it takes me a longer time to record an album because sɛ mede album bi ba a Mepɛ sɛ mehu sɛ album no edi mu a ɛba a ɛbɛyɛ wo nhyira. Sɛ ɛba no sɛ yɛn release nnwom biara bosome nsia bi a nka yɛbɛtumi a release bi but wo bisa wo ho sɛ what impact is it gonna do to the people? Ɛdeɛn nhyira na ɛwɔ nnwom no mu? Sɛn na afoforɔ nso so bɛsɔ mu? Enti no I take my time to record ne nyinaa ka ho na ama Saa sɛ deɛ yɛnte me nka no yɛ nyenom but ɛnkyɛ biaa dɔfoɔ ɛbɛte me nka. Ɛhɛn wo kasa wo ka sɛ December wo album mo ba saa ɛne ɛne ka ho asɛm kakra kyɛɛ yɛn. Ɛhɛn ɛɛm me album no akyɛ yie but ɛɛ me gye die sɛ ne kyɛ mu no ɛwɔ ɛyɛ ne yie mu a ɛɛ deɛ wate firi no bo nkatia hɔ nyinaa no ɛɛ sɛ nte saa a. Sɛ deɛ ɛkyɛn saa ara na ɛba, na me gye die sɛ ɛbɛyɛ afoforɔ nso so nhyira paa. In fact, it's a very powerful album a me gye die sɛ Nworsa wɔ mu a, ɛbɛyɛ fa afoforɔ nyinaa nso so nhyira. Nti nhwɛ no mu da bɛn? Oh, eh, December, ansa na, before ansa na Christmas bɛba no, eh, adɔfoɔ nyinaa bɛte.
Ah, okay. Na eh, sisi ɔwɔ so ɔwɔ nsɛm bi apɛ sɛ ɔka o last words bi ma gospel artist ne up and coming. Well, tete de yɛhyɛ ase no mekaeɛ no, um, megye die sɛ adwuma na yɛyɛ no ɛnyɛ competition. Mehu saa nneɛma no wɔ eh, yɛn ho yɛn ho. Asɛ wei pɛ sɛ mekyɛn wei, mpɛ sɛ wɔkyɛn wei. Sɛ yɛgye die sɛ Nyame na afrɛ yɛn na yɛyɛ adwuma a, yɛyɛ adwuma ma no a, ayɛ te sɛ football team. Ɛmfa ho no, yɛmfa no sɛ Yɛmfa Barcelona eh, ɛnyɛ wode ma memfa me a me team a meyɛ meyɛ Chelsea fan mhm. nti memfa Chelsea nyɛ mfato ho ɛmfa ho ne ntwe dodoɔ a Hazard bɛtwe mhm. ɛna ɛmfa ho eh, goals dodoɔ bi a Tammy Abraham bɛhyɛ ɛmfa ho no stɔpa kante bɛ stɔpe mhm. sɛ goalkeeper ndɛ mu a yɛlusu a yɛnyina ne yɛlusu sɛbi Eh, Kante so nni hɔ a eh, bɔɔl no ɛnduru anim hɔ na deɛ ɔyɛ striker no ahyɛ. Mm-hmm. Ɛno nti na football yɛwɔ goalkeeper, yɛwɔ defence, yɛwɔ wings, mm-hmm. yɛwɔ ɛno. Yɛn nyina collectively, mm-hmm. deɛ akyɛdeɛ bi a Nyame de ama yɛn no, yɛda ne nyinaa di ne yɛde nka bom de yɛ a, Ɛna di ɛdeɛ kɔ the the go goal no a Nyame hwehwɛ sɛ yɛnyɛ no. Sɛ eh Kante bo fu sɛ yɛde fans no nyinaa ɛmma du Tammy Abraham nti me nso me mmɔ midfield a, ɛdeɛ asɛm na ɛbɛsie. Sɛ ebia eh yɛse Kante nkoa na ɛgye glory no nyinaa na sɛ Goalkeeper a ɔda pole no mu nso susu fi mu sɛ, Yɛnya nea ɛmɛ hyɛ, yɛlusu a, yɛnka sɛ Kante winni, na mo a moaka no alusu. Yɛnnya nea ɛlusu. Enti mɛhyɛ me nuanom nyinaa nkuran sɛ, momma yɛmfa ɔdɔ. Obiara nd identify sɛ obi, obi, obi yɛ great worshipper. Ɛno nkyerɛ sɛ kyinkyin a ɛwɔ sɛ me nso mere worship a. Obi wɔ hɔ a ɔyɛ very good with praise. Ɛno nkyerɛ sɛ kyinkyin ara a ɛwɔ sɛ obiara yɛ praise. Obi nso so han, ne so ne deɛ ne sɛ Obi a ɔnnim, ɔnyɛ very good with worship, ɔnyɛ very good with praise, but ne nnwom no ɔto no so so hyɛ nnipa nkuran. Ɛb obi wɔ hɔ a, ɛnyɛ obiara na ɛpɛ praise o. Obi wɔ hɔ a da biara ɔte ne dɛm a, ɔpɛ sɛ ɔtie nnwom a bɔkɔɔ, adansi a na ɔtie, na nsɛm no a ɛfa no no ahyɛ no nkuran. Woyɛ wo deɛ, me nso meyɛ me deɛ, wei nso yɛ ne deɛ a, ɛna ɛka bom ma yɛdi nk yɛn nyinaa yɛ yɛ satisfy nnipa nyinaa. Enti no, ɛnyɛ competition, ɛnyɛ akansie, ɛnyɛ mewɔ wei kyɛn wei, ɛɛ ɛnyɛ wei mewɔ fans kyɛn wei. Sɛ ɛnneɛ sɛ memfa no sɛ ɛɛ Daughters wɔ fans one million koraa no a, nnipa ten thirty bi wɔ hɔ a, wɔn deɛ wɔte Tego Sisters nka a, na wɔn ani agye. Saa nkurɔfoɔ thirty no, wɔn ho hia ma Awurade. Nti ɛmfa ho ne nipa one million no a ɛsɔpɔte bi a ɛɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn daughters anaa ɛsɔpɔte Joe Metro anaa ɛsɔpɔte OJ anaa ɛsɔpɔte Noble Nketia no, yɛ wɔn a wɔpɛ m'asɛm no. Yɛwɔ wɔn sɛ wɔpɛ afoforɔ nso asɛm. Deɛ obiara pɛ ɛna ɔfrɛ mu. Deɛ Nyame nim deɛ yɛ ma ne mma. Enti deɛ deɛ yɛ ma obi biara na ɔde adua yɛ mu yɛ mu no. Obi mpɛ dɔkono, but obi nso so mpɛ fufuo. Enti obi ba obi di fufuo a wɔmen, obi nso di ɛmo a na wɔamen. Wokɔma no fufuo a ne bo bɛfu. Ɛno nkyɛ sɛ fufuo nyɛ aduane pa. So wate aseɛ? Enti no sɛ yɛn nyinaa yɛnya saa nteaseɛ no, ne yɛma yɛn ani kɔ deɛ, akyɛdeɛ a Nyame de ama yɛn, ne yɛsrɛ Nyame sɛ ɔmma yɛn ahoɔden ne adom no, ne yɛhwɛ N'anim sɛ Ɔno ara mfa yɛn nyɛ deɛ Ɔno pɛ a, megye die sɛ ɛɛ yɛbɛdi nkonim na yɛbɛyɛ nhyira ama afoforɔ nso nyinaa. Enti mɛka akyerɛ me nuanom nyinaa sɛ yɛmma Nyame nni kan, Ɔno mmom, yɛmpagya Ɔno mmom, Ná ɔno nyɛ kɛse, na bere a Nyame yɛ kɛse no, na ɛho nsunsuanso aba yɛn so. Na mmom momma yɛmpagya yɛn amumuyɛ ho na yɛmma Nyame nyɛ ketewa. Okay, na wo social media handles? Yoo, enti no sɛ wopɛ sɛ ɔreakye me on social media a, ɛyɛ Facebook no, wobɛhwɛ Noble Nketea, N-O-B-L-E. Me Nketea no, yɛspɛle no N-K-E-T-S-I-A-H. Wokɔ Twitter nso a, wobɛkɔ At eh, at noble underscore nketea wokɔ instagram so so a ɛyɛ at noble underscore nketea wobɛtumi arekye me on this social handles na deɛ ɛkɔ so wɔ me berɛ mu ne deɛ ɛkɔ nyinaa nso so no wɔtumi afolo na sɛ obi pɛ wo so de wabɔ program a ɛɛ ɛɛ ɛɛ possible ɛɛ wobɛtumi afrɛ 0266

Me first gospel artist a me sɛ mahyia no ni nti ɛyɛ me ahomka na ɛyi lucky for me so anaasɛ mɛyɛ sɛ ɛyɛ adom ɛhɛn na wo so matie wo nnwom no ama kyɛ sɛ respect ara ma wɔma wo no asa kɔ bɛ thousand times because ɛɛ sɛdeɛ meka no ɛyɛ den sɛ yɛbɛnya nnipa a wɔto nnwom sɛ Onyankopɔn nka wo ho